Pereżempju, ħarġet skema issa, ma nafx milli ma nisir naħseb tal-edukazzjoni, għal postdocs, jiġifieri jekk tagħmel PhD, wara li tlest il-PhD tista' iħallaslek il-gvern skema tik budget ta' madwar 200,000 fuq tliet snin biex inti jkollok paga minnu tużaha għar-riċerka, l-ispejjeż li għandek u tista' Però parti minnu hija. U postdoc esklusivament fl-informatika, ġifieri qed ngħidu. Hemm areas li jagħtihom iktar importanza, waħda minnhom hija stem, is-science, technology. Okej. U din hija xi ħaġa li toħroġ mill-università jew mill-gvern? Le, naħseb mill-gvern, le mill-gvern mhux l-università. Għax inti tista' wkoll. Xi ħadd japplika biex da jmur barra. Sewwa. U jagħmel postdoc barra. Sewwa. U dik tinkwitani ħafna. Ir-raġuni hi li filwaqt li 200,000 forsi jidhru ħafna fuq tliet snin, da jekk xi ħadd mar sab postdoc barra fejn hawn kumpanniji li lesti jtuk 900,000 fis-sena bħala paga. Xiex?

Daw l-affarijiet. Għalek kolla jidbismu daw għawara. Kollek għandhom stipendju dawk ta' Le, ma li jatnejt u għadan, mela inti jek le biex nifukaw fuq għal xie jatnejtek. Jek inti mela mort barra u waqt li jattamel dal-postdoc barra raw dat-talent, Il-kundizzjoni hi li ma tistax titlaq minn Malta ħames snin wara li spiċċa dak. Sewwa. Inkella titħallashom. Però inti, daw kumpanniji li jekk jaffordjaw tuppaga bħal dik, għan, jaffordjaw ukoll iħallsulek dawk il-mitejn elf li qed immeja hawnhekk ġbin għax jiena, jien li tinkwitani dwarha dik hi, qed nużaw it-taxxi tagħna biex noħolqu l-brain drain tagħna stess. U mhix intenzjonata ħażina. Sewwa, ġifieri bl-ebda mod m'qed ngħid isma' di min qed jagħmilha ma jafx x'inhu jagħmel, far from it. Imma pereżempju anki jekk inti, ma nafx, prinċipji jistgħu jiġu dibattuti f'dettall. Imma jekk inti pereżempju għandek parti minnu tal-budget xi għaxart elef tista' tużah fuq lodging jew accommodation waqt li qed barra minn Malta. Però Malta ma tistax tużah. X'qed nassumu? Ħa toqgħod mal-ġenituri tiegħek int waqt li qed tagħmel postdoc? Għax dik hija l-assumption iesa, li xi ħadd għandu jtik b'xejn. Mhux xorta l-Maltin għandhom il-kera xi jħallsu, mhux xorta għandhom loan xi jħallsu. Allura għalxiex inti qed tagħtiha biss il-min-mor barra? Oħloq l-istess inċentiv biex xi ħadd jgħidlek aħna noqgħod hawn għax xorta jaqbilli jien. Qed tifhem x'qed ngħid? Li tul l-inkwiet tagħha minn dawn it-tip ta' skemi, ħasra intenzjonati tajbin, vera għandna bżonn, u vera hemm bżonn mhux dik biss hemm ħafna iktar, anki biex inkabbru anki numru ta' PhDs li jibdew. Imma rridu naħsbu wkoll x'effett għandhom fuq dil-viżjoni ħafna ikbar għalhekk semmejt li importanti li jkun hemm narattiva kbira kif semmejt inti li tgħid isma' l'hemmhekk ħa mmorru. Mela kif sa nagħmlu biex issa nżommu iktar nies hawnhekk, noħolqu iktar PhDs, biex postdocs inżommuhom hawn, ġibna kumpaniji minn barra biex isiru dat-tip ta' inizjattivi. Mela tlaqna?